Ног азы хорзӕход, хорз адӕм, иудзинады зуарлӕггадгӕнджы советы номӕй уын арфӕ кӕнын. Ног азыл, цӕмӕй ацы аз хуыздӕрӕй, амондджындӕрӕй ӕрцӕуа, цауын ахӕм арфӕ ракӕнӕд. Нӕ раздӕры ныхӕстӕ кӕй спередачтӕ кодтам, уыдоны, уын загътам, фарстатӕ уӕм исты куы уа, уӕд ын-иу сӕ фӕхӕццӕ кӕнут мӕ уын сын дзоппытӕ ратдзыстӕм, зӕгъӕм. Мӕнӕ мӕнӕ тынг бирӕ фарстатӕ, куыд кӕстӕртӕй, афтӕ хистӕртӕй дӕр бацыдис. Мӕнӕ ног азы бӕрӕгбӕттӕй цы сты, цы у бынаты хицау, стӕй цы у дӕлимонты ӕхсӕв, зӕгъгӕ. Бирӕтӕ йӕ хоны, сомӕ, дам, дыууӕ дӕр иу сты, зӕгъгӕ. Не сты иу, уыдон сты хицӕн бӕрӕгбӕттӕ. Бынатхицауы бӕрӕгбон уый у ӕндӕр дӕлимонты ӕхсӕвы бӕрӕгбон, уый та у ӕндӕр. Бынатхицауы бӕрӕгбон кодтой нӕ фыдӕлтӕ фӕззыгон, йӕ уалдзыгон бон ӕмӕ ӕхсӕвы ӕмхуызон иу куы ссыдысты, йӕ уӕд. Нывондӕн ын ӕргӕвстой сӕгъ. сӕрмагондӕй сӕгътӕ цӕмӕн зӕгъ, уый тыххӕй ӕмӕ Хуыцау чи у, уый дӕлимоны куы бафхӕрдта дӕлдзӕх фӕузӕгӕй йӕ галиудзинӕдты тыххӕй, уӕд ӕй арф хӕхты хсӕн ныппӕрста ӕмӕ йын сӕгъдӕн бацамыдта, цӕмӕй уырдыгӕй схиза зӕгӕуыц фӕндаг. Йӕ уый тыххӕй нӕ нывонд скодта Хуыцау ӕмӕ йын йӕ уый тыххӕй бынатхицауӕн ӕргӕвст цӕуы сӕгъ. Бынатхицауӕн та цӕмӕн, ома зӕхх чи у, уырдӕм ӕрвыст ӕрцыдис йӕ заманты Библийы дӕр фыст ис, как павший ангел, мӕнӕ дӕлимон зӕгъы ӕмӕ дӕлимоны бар у зӕхх ӕмӕ йӕ уыцы ӕгъдауӕй йын кодтой нӕ вдӕлтӕ ахӕм хабар, кувгӕ йӕм нӕ кодтой, кӕй зӕгъын хъӕуы, фӕлӕ йын ардтой йӕ ном, цӕмӕй сӕ ма хъыгдарӕм ӕмӕ ацы фыдбылыз сын кӕна, зӕгъгӕ, гъеуый тыххӕй. Бынаты хицау цы у? Конечно, иу гыццыл бастдзинад дзы ис, мӕнӕ Хӕйрӕзты хсӕв ӕмӕ бынатимӕ, зӕгъгӕ, нӕ куыд загътон, уымӕ гӕсгӕ, фӕлӕ нӕ бынаты хицау чи у, уымӕн ис бынаты бардуаг, Нӕ бардуаг зӕгӕйр бӕсты бардуаг афтӕ дӕр иу загътой, ӕмӕ йӕм куывтой йӕ сӕгъы сӕгъӕй бынаты хицаумӕ. Афтӕ йӕ ӕрййӕфта махмӕ, ахӕм ӕгъдау-иу уыдис. Йӕ бынаты хицау мидис уый мидӕг ис, ӕмӕ нӕ ӕвдӕлтӕ афтӕ зыдтой, ома алы бынатӕн дӕр хӕдзар уа, кӕмдӕр хъӕу уа, науӕд цыдӕр бӕстӕ уа, уымӕн ис цавӕрдӕр бардуаг. Дуаг, уый та у, зӕды ӕмӕ дуаг кӕм иу кӕны, зӕг, уый та дзуарыл нымад цӕуы, зӕг, афтӕ иу загътой. Фӕлӕ бардуаг, уый уже у зӕххон зӕххы цавӕрдӕр зӕххы цӕст кӕй бар у, чи йӕм кӕсы, йӕ хорзӕй дӕр, йе взӕрӕй дӕр зӕгӕвой. Мӕн ӕвдӕлтӕ сӕхи фӕдзӕхстой бынаты, Озы бынаты бардуагыл, цӕмӕй сын фыдбылыз ма ракӕна, цӕмӕй сӕ бынаты мидӕг дзӕбӕхӕй цӕрой, зӕгӕ, йӕ уый тыххӕй. Мӕ уомӕ гӕсгӕ уыдис йӕ куывд, йӕ хабар иууылдӕр дӕр уоимӕ баст. Кусарт ын кодтой нывонд сӕгъ, сӕгъӕй йын йӕ ном ардтой. Уым йе хцаузӕг афтӕ дӕр нӕ кодтой, куы йын ӕвӕрдтой йӕ ном, уӕд хистӕр хӕдзары мидӕг райста сымбалы уосы хӕйттӕ, сӕгъы кусартӕй Ме виомӕ йын йӕ ном ссардтой, кодтой ма йын ныртӕккӕ йӕ дарддӕр гуыл сӕгъы дзидзайӕ та йын кодтой нывондӕн кусартӕн. Йӕ сӕрын не ӕвӕрдтой, мӕнӕ куыд фӕкӕнынц Хуыцауӕн, афтӕ сӕгъы сӕрӕй нӕ куывтой ницы. Ӕрмӕстдӕр йӕ Ӕд фарсӕвдас армой йын иурӕвӕрдтой ӕмӕ йӕ уымӕй йын кодтой кувгӕ, стӕй уӕд йӕ зӕрдӕ ӕмӕ игӕр уыцы хӕйттӕ йын куывтой бынатхицауӕн сӕгъӕй. Афтӕ герой у бынаты бардуаг, бынатхицауы кувджаг, афтӕ мах куыд рййӕфтам, ме куыд зонӕм, уымӕ гӕсгӕ. Йе ртӕ дарддӕр мӕнӕ цы у хӕйрӕджы тыхсӕвзагӕй кӕй йӕ кӕнынц, уый дӕлимонты хсӕв дӕр ӕй хонынц, афтӕ. Уый у афӕдзӕн йӕ фӕстаг бонтӕй иуы йӕ фӕкӕнынц йӕ уыцы хабар. Мӕнӕ зон алчидӕр уӕртӕ кӕрчытӕ фӕуӕй кӕнынц, йӕ сӕрмагондӕй та йын сау каркӕй йӕ ном арынц, зӕгъӕм. Уый дӕр у афтӕ. Хуыцау куы дӕлимоны куы дӕлдзӕх фӕкодта, зӕгӕ, йӕ уӕд ын йӕ бон ницы баци, уый тыххӕй ӕмӕ дӕлдзӕх нӕ фӕци, фӕлӕ уӕддӕр та-иу адӕмы хсӕн баззадис, зӕгӕ. Ӕмӕ йын йӕ уӕд радта афӕдзӕй йӕ фӕстаг бонтӕн йӕ иу хсӕв, ӕмӕ, дам, дын йӕ уӕд хур куы аныгуыла, йӕ уӕд дын-иу дӕ номарӕнт Саукар кӕй, зӕгӕ. Мӕн саухаркӕй скодтой нывонд. Йе рӕй куыд фӕкӕнынц, уый алчидӕр зоны. Карк-хур куы аныгуылы, уӕд ӕй аргӕвдынц, ссыгъдӕг ӕй кӕнынц, фӕлӕ йӕ бумбулитӕ, йе стджытӕ, йӕ туг иууылдӕр дӕр ӕмбырд кӕнынц иу ранмӕ ӕмӕ йӕ бинонтӕ чи сты, уыдон йӕ ном куы ссарынц ӕхсӕвы, уӕд хъуамӕ иууылдӕр дӕр бинонтӕ скодтой уыдон иууылдӕр бинонтӕй дарддӕр хӕрӕн никӕмӕй ӕмӕ хъуамӕ бахӕрой уыдон иууылдӕр ӕмӕ дзы цы баззайа, уыдон та дыккаг бонмӕ ӕрымбырд кӕнынц бумбул, йӕстӕгӕй, ӕндӕрӕй иууылдӕр ӕмӕ кӕд дон хӕстӕг и, уӕдӕй цӕугӕ доны баппарынц, кӕд уый нӕ уыд та йӕ зӕххы бын баныгӕнынц, зӕгъы афтӕ. уый тыххӕй, ома афӕдзӕй-афӕдзмӕ нӕ мацы хъыг дара, фыдбылызы нын ма скӕна, зӕгъы йӕ уый тыххӕй. Мӕнӕ зӕрдӕлхӕнӕны хуызы, зӕгъгӕ, афтӕ баззади, афӕдзы фӕстаг ӕхсӕв радта Хуыцау йӕ уымӕн. Мӕ бон, дам, дын дӕр дарддӕр ницы уый тыххӕй мӕ скодта йӕхи хуызон афтӕ. Ӕмӕ йын загъта, рӕстӕгмӕ уыдзынӕ уал афтӕ. Уый фӕстӕ дзӕнӕты рӕстӕг зӕххыл куы рцӕуа ӕмӕ зӕххыл дзӕнӕт куы аразон, уӕд уырдыгӕй уым дын бынат нӕ уыдзӕн ӕмӕ дын дӕ ном дӕр ничуал ардзӕн, зӕгъгӕ. Риуӕй афтӕ дзырдтой нӕ вдӕлтӕ. Мӕй афтӕмӕй бахъуыды кодтам бузныг.